Temaşeyan êja di derbarê wê mijarê de û rewşa Rojava bi giştî me mêvandariyê Robîn Reşivan pisporê peywendiyê navdewletî li Washingtonê kiriye. Kekê Robîn hûn xêr hatin bultena me em kêfxweş in tevlî bultena me dibin. Keko îro civînekê girîng li Munîxê pêk hat. Mazlûm Ebdê û Îlham Ehmed û Ehmed Şereh Biborên Ehmed Şeybanî bi Wezîrê Derveyê Amerîkayê Marco Rubio re civiyan. Marco dikare mirov dikare bêje ku êdî qonaxekî din ji bo Kurdan li Rojava dest pê kiriye. Mirov dikare wê çarçoveyê de wan hevdîtinan binirxîne kerem ke. Ew hevdîtin mirov dikare bêje Amerîka dixwaze bêje Sûriye dewleta Kurdan e jî yanî Kurd jî xwedin gotin di hatina qonaxa navnetewî de sahna navnetewî giringî bi vê yekê te dayî ku yanî Kurd jî di siberoja xwe de jiyana xwe de xwedan gotibin xwedan biryar bin. Ez wiha dixwînim yanî Rubî bi xwe jî wezîrê derve ye Pir cara jî di kanala we de min gotiye çawa Kurd divê hewil bidin Rubio pirtir danûstandin bi tîma Rubio re bikin. Çunku her tişt ser Tom Barak dimeşe, Tom Barak xeteke din dimeşe. Lê reaksiyona berteka Kongresa Amerîkî ku ava du heftene berdewam dikir, encama xwe nîşan dadin hêdî hêdî guherînên Wiha di siyaseta Washington de jî di xuya dibe. Belku temaşevanan ve baş tîne. Yan min di kanala ve de jî gotiye ku Kurd xwe beçare nebînin, neçar nemînin, lawaz nebînin. Pir derfete ne ku mirov dikare rewşa neyenî bizivirîne aliyê başiyê ve, aliyê erenî ve û hatina Birez Ebdî û Birez Îlham Ehmed ya Konferansa Ewlekariyê Munîhe vê yekê nîşan dide ku Yanî di di qala di dîka navnetewî de Kurd jî we cî bigirin û cî digirin we cî bigirin jî heman awayî yanî Macron jî tê pêş kameraya wiha germ nîşan dide yanî yek em bi we re ne em bi te re nayêrin du yên din bizanin em li keleka wan in. Yanî di vî barî de peyamên baş in, peyamên girîng in erênî ne ez wisa dibînim. Taybetî jî tu dibînî yanî germahiyekê hem ji aliyê Rubio ve hem ji aliyê Macron ve germahiyek heye beramber Mazlûm Abdî û Îlhan Mehmet. Belê Kayî Reşwan yanî ew tabloyekî gelekî balkêş bû. Yanî her kurdek jî pê kêfxweş bû. Me dît ku di aliyekî de tabloyek hate nîşandan, Rubio di aliyekî de, Macron di aliyekî de pêşwazî li Abdî û Îlhan Mehmet dikin. Yanî mirov dikare bêje ew encama çi bû ew Yanî aliyê kurdî çi kir ji bo vê yekê? Mirov dikare bêje rola aliyê kurdî jî di vê de heye ji bo em bêjin Yanî bila bila niha tu hevdîtinekê bi wî rengî hate çawa min pêkanîn. bibexşîne ez wisa nabînim. Aliyê kurdî ez wiha nabînim. Aliyê kurdî belku aliyê herî dawî ye ku pa- par hisse ji xwe re derxîne. Ew bandora gelê kurd rast e. Gelê kurd dikare serbilind be. Kurdên ku li roja we ne, kurdên ku li derve ne, Kurdê ku binê sifirê çil derece rabûna derketina kolanan ew hemî dikarin têda serbilind bin, serfiraz bin. Lê wek rêvebiriya Kurdan ya leşkerî û siyasî û dîplomatîk ez wiha nafikirim. Lê di encama berteka gelê Kurd e, ne tava Kurd e, Kurdên Bakur, Kurdên Başûr, Kurdên Rojhilat, Kurdên Dîaspora, Kurdên Amerîka, Kurdên Kanada, Kurdên Japonya, karê wan e, berhema wan e, dostên gelê Kurd e. Ez her cara dibêjim Kurd ji pişt çiyayan ji dostên me gelek e. Gel Amerîkî yek ji wan kesê ku di pişt vê weneyê heye. Kongresa Amerîkî, medyaya Amerîkî, think tanka Amerîkî, Parlemana Ewropî, gelê Ewropî em bêjin gelên Afrika ku êşa Kurdan dilê xwe de dibînin. Yani ew hemî dikarin bibînin. Lê hemiye girîngtir ew Kongresa Amerîkî. Mirov dibe rastbîn be, realîst be. Kongresa Amerîkî ew du hefte ne helwestekî pir mezin nîşan dide û di daviya vê helwestê de jî Trump siyaseta xwe hinek dîzayna siyaseta xwe de dike. Hatina Rubioya pêş nîşana wê yekê ye. wene ku Rubio teş cîhanê dide kurdara wene digire germ peşbazî dike Macron bi heman awayî ew pirtir giredayî giredayî berteka Kongresa Amerîkê Kongresa Amerîkê dibêje ji serokê xwe re dibêje ji qasra sibê dibêje ew siyasete te ne rast e tu nikarî kurda bihêle bavê ji aliyekî çekê aliyekî her tişt bihêlê destê şer'a însafa şer'a bi wê awayî nabe kurd dibe xwedem gotin bin. Destê kurda dibe were xurtkirin. Ez dîsa dibêjim bi reka ve dibêjim Kanal Heşt dibêjim. Kanal Heşt dibe pêvajoyê de roleke gelek girîng lîstiye. Taybetî hem Kanal Heşt, Rûdaw, Kurdistan bîst û çar wana roleke gelek baş lîstiye di gihandina dengê Rojavayê cîhanê de. Roma bi reka ve dibêjim hîn pir derfet hene ku Kurd bi dest bixin. Belê keke reşkan Cewre axaf nawe dibirin di aliyekî de lihevkirinek heye lihevkirina HSDê û hikûmeta Şamê heye û di vê çarçoveyê de jî gav tên avêtin entegrasyon pêk tê. Lê rexneyek jî heye timî tê gotin ku Kurd nabe li navçeyên Kurdan xwe dorpêç bikin yanî herin Şamê polîtîkayê bikin herin Cihên din yanî navendên biryarê polîtîkaya xwe bikin. Yanî niha şûnde li gorî nêrîna we divê Kurd polîtîkeke çawa bimeşînin li Rojava? Ji niha pêve, ji niha pêve rast e, ev gotina te rast e. Madem Kurd bijara Kurda hebû, em Sûrî ne, em dewleteke Kurdistanê naxwazin, serbixwe naxwazin, tişta wek cudabûna naxwazin, vê çaxê divê divê Mazlûm Ebdû bibîne. Ew ji Esed Şiblanî bilindtir e. ew ji vî bilindtir e. Mazlûm Ebdî bilindtir aliyê dîplomasî be, aliyê hêz be. Xwe ji vî bilindtir bibîne. Ne ku Esad Şabanê wezîr e, Mazlûm Ebdî na. No, Mazlûm Ebdî divê xwe mezintir bibîne. Yani dinya elem te şirît dibîne, te hevpar dibîne. Hezeke mezin dide te. Vê heze bi kar bîne. Ev girîng e ku Kurd xwe hezdar bibînin. Yani di da entegrasyon, entegrasyon çi ye? Tu sistemekî baş dimeşê heye, Tu jî bi nasnameya xwe bi hebûna xwe cî digirî, dibî beşek ji vê sîstema baş. Entegrasyon li Almanyayê heye, Kanada heye, welatên ku pêşveçûyîne sîstemeke wan rêk û pêk heye. Entegrasyona ku şer a fehm dike helandin e, kişandina nav de û helandin e, bêbandorkirin e. Divê Kurd vê entegrasyona qebûl nekin. Divê Kurd bi rengê xwe, bi hêza xwe cî bigirin. Di hemî saziyên dewleta Sûrî de, serî de ji seroketî Wezîrê derve, wezîrê berevanî di asta bilind de çavê wan hebe ji ber ku ji hemiye pirtir mafê wan e. Dewleta Sûriye dengarê Kurdan e. Kurd hefte sal in tada û zulm û zordarî ji dewleta Sûriye dibînin. Divê vî tiştî bibînin yanî bi awayekî meşrû reva xwe bibînin. Rast e Şam jî Şam jî para wan e. Lê tiştekî din jî dixwazim bi rêka Kanal heşt di ser bal bikişînim. Kurd Kurd li Sûriye netewekî cuda ne, netewekî ne ereb in, Yani dibe ev ev di qanûna navnetewî de di qada navnetewî de destê Kurda xurt dike. Kurd ne Ereb in. Yani PKT, PKT, PKT. PKT dibe ji vê gotina ji xwe dûr bixin. Kurd li Sûriye Ereb, piranî Ereb in li Sûriye. Le Kurd kemanî mînoritiyekê duyene yê herî mezin mafê wan dibe pirtir be jî aliyê din. Niha ez dibînim dixwazin rêvebiriyên em bêjin daireyên li Rojava bixin wekî muhefizeyek li Helebê yan jî Derezor dibe vî tiştî qebûl nakin. Dibe Rojava statuyekî bilind be hebe. Dibe serî de Kurd vî tiştî bixwazin. Zimanê wan bibe zimanê fermî, perwerdeya wan, zanîngeha wan be, nasnameya xwe bibe parastin. Beşên wekî me dibêjin beşên beşên jineolojî beşên ku taybet in dibe warin parastin taybeti zimanê kurdî bibe fermî ne zimanê netewî zimanê fermî yani dibe daxwaza xwe da mezin bin çunku dinya alem hazir e wan tiştana qebûl bike ji ber ku sîstema Amerîka de Yanî Kegra ez Şwad, yanî ew ew derfet niha ji bo Kurdan heye ku li Sûriyê bibin hevparê dewletê? Yanî hûn Be- dibêjin? be- Bêguman heye. Cîhan cîhan bi Münihê çi mesajê dide Kurdan? E, Hûn e, ve daxwaza xwe gelek nizm girtibû. E, Me jî gotiye Sûriyeyeke yekbûyî bila Sûriyê rûpelek û nûveke Jin rexneca Trump re çi ye? Te pêşiye şer ave kiriye, te Kurda bedeng kiriye, te Eleviye bedeng kiriye, te Durziye bedeng kiriye. Wiha nabe. Niha Trump çi dibêje? Dibêje hinek guherîna bikin. Yani ew di encama nerazîbûnan de ye wiha dibe. Ne ku kesek qencî dike. Tu tu li hêviya Şamlê bimînî, hêviya şer a bimînî gavek jî nabêje. Heta niha dorpeça Kobanê baş ranebûye. Yani çima ranabe? Çiku Siyasî ye, biryar siyasî ye, lêvkirin heye, agrbest heye, şertên agrbestê pêk nayên çima ji ber ku ew vîno daxwestine tene ji zextên jor ve tên, ji navnetewî tên, divê kurd bizanin raya giştî amerîkî pişt kurdan e, raya giştî fransî pişt kurdan e, raya giştî ewropa pişt kurdan e vê heze bi kar bînin. Yanî mecbûr e, şam mecbûr e, çunku şam bi îradeya xwe wan tiştira nake, şam Pêşiya şara hatiye vekirin ji aliyê Îngilîza ve, ji aliyê cana Donald Trump ve, ji aliyê nizanim aliyê din ve. Li hemî jî zext û zext û guvaştin û fişar ser xwe de dibînin. Divê Kurd vê hêzê bi kar bînin. Yanî bêguman Şamê jî daxwaz bikin nehêlin. Yanî min dixwest vê gotina xwe ji bo Kanal Heşt baş fehm bike temaşevanê bi delal. Ez zanim hûn li Rojava jî pir tên temaşe kirin. Yani nabe nabe Rojava Cezîre ku niha qamiş li navend o deh bajar li wir hene yani piraniya Rojava Kurdistan niha li vê dibe qebûl nekin heseke bibe muhefizeyek ji rehemî aliyê Sûrê dibe asta ben bilintir be ji ber ku ew ciyê Kurdan re Kurd kemaniyek mezin in Kurd mînorîtî ne yani ji Eraba cudatir in rewşa Kurdan û Elevî neyekin Rewşa Kurdan û Durzî ne wek hev in. Durzî Ereb in. Yani Belê, axa Ereb e, dibînin, Elewî Ereb in. Bes Kurd mileteke cuda ne. Beşek ji miletê Kurd in. Axa wan beşek ji axa ke Kurdistanê dibe bi veh hişyariye danûstandina xwe bikin. Di zimanê xwe e, Kurdî de, Kurmancî de qet neyên xwarin. Daxwaza xwe bilind bigirin, qebûl nekin. Yani her Belê. tiştekî ku ji jor tê ne manê ku qebûl bikin. Yani heza xwe ji biçûk nebînin. Yani niha çawa em bêjin gulekê bibînî. Tu diriyê dirî didine te gul bena gulê ji xelkê dire dimîne. Nabe û dibe gul jî madem tu dirî dirî stirî diber digirî teyşî dibe tu gul jî bîn bikî. Kurd wiha bifikir. Belê. Kegira çiwan yanî kegira bîn Niha min ev şopand. Medya civakî, hûn jî zaniye dî Kurd gelekî polîtîk e. Yanî ev tiştê ku niha Ebdî li Mûnîxê kir, hevdîtinên ku pêk anîn pir hat deng vedaye îşev. Yanî tu her kesekî dibînî parve dike. Û nêrînek têda bû, bi rastî jî bala min kişand. Diyar kiribin ku eger polîtîkaya Kurdan, eger peywendiyên Kurdan bi wî rengî berdewam bibin, Dibe ku defaktoyekî din ji bo kurdan çêbibe li Sûriyê. Yanî dibe ku rewş bi temamî bê guhertin û piştgîriyek bê kirin û defaktoyekê kurdan çêbibe, pêgeheke kurdan çêbibe, yanî ber bi federalî yan xweseriyê biçe carekî din. Hûn wê çawa dinirxînin? Heja herî ez jixwe çend heftene wan tiştan dibêjim. Min di bername Eyûp kek Eyûp de gotibû. Aynı tişt min got. Yani ew rewşa heyî, rewşa hî ji labaziya Kurda wisa çêbû, ji bedengiyê Kurda wisa çêbû. Lê ne ku dema tu xwe wek alternatîf nîşan nedî, dema tu projeya xwe bi zelalê pêşkêş nekî, dema ji dosta xwe tu duana ranekî. Heta ku Mazlum Abdî derket ne got ev cava seferberî ye, mesele mirin û mayînê ye, kes pe nehesiya ku rewş xirab e. Hingê ji hingê vir ve te dikek alem nesekîniye. Yanî dema tu ranebî, dema tu min nehêjînê, Robin Reşber rabe hewa hawa re ketime ez belku ez fehm nakim mesele çi ye. Yanî di rewşa herek rabe ji min gotiye, di vir de gotiye min, Rûdaw de gotiye min, kanala xwe de gotiye, pir pir derfet hene di axaftin taybet de jî dibêjim. A îr ve sibê ji min dî kesekî pir bilind re got rojava min got derfeta va pir heye. Derfeta ve pir heye. Lez li ser we dimîne. Dive hûn bi kar bînin. Dive hûn qebûl nekin. Alem dema bibîne ji we hûn daxwaza dikin, hûn hinek tişta qebûl nekin, rexne dikin. Vê çaxa hûn ê bibînin çawa yên din jî, dostên wê jî rexne bikin. Ya piştî binêre. Ewropî nas sekinin heta niha. Kanadî nas sekinin. Amerîkî nas sekinin. Îsraîlî nas sekinin. Hem her kes ketine xebatê. Ji ber ku kurd diaxivin. Yanî kurd dikarin federasyon jî bistînin. Dikarin namerk nanavendiyekê xurc li bigirin ser wan dimîne loma dibêjim bo tuma tim dibêjim xwe beçare nebînin xwe lawaz nebînin xwe şikestî nebînin rewşi rewş li gor çar mehberê gelek xirab e îro rast e ew rastiyekê le mirov dikare zanî biqulpîne mirov dikare rew reba zane mecal hene derfet hene qada manawre heye ku mirov federasyon jî bigire sistemekî lawaz ya merkezî jî bike yani ev merkezî bûn lawaztir bike ne merkezî bike otonomî wergire statûye mesela li vir Kanada heye cîrana me ye cîrana Amerîkayê Kanada çend hemî istanên Kanadî Îngilîze axafin tene yek heye Fransa axaf jî re dibêjin Quebec Quebec Kubek ji aliyê statû ve ji hemî eyaletên din bilindtir e. Çima? Fransizî ne. Kanadî dibêjin? Tamam. Ontario heye, British Columbia hûn hemî îngilîze axif in. Me di dîrokê de neheqî gelek kiriye ji Fransa axifan re. Statûya Kubek bilindtir e. Kubek di qanûna xwe derve de, koçberiyê de cuda ye. Mafê wan pirtir e. Divê kurd jî wisa bibînin. Yanî yên ku rojava re ve dibin wiha bibînin. Tu carxan ne asta PKT'yên din. PKT'yê din tene vekî aliyê olî ne. Lek Kurd aliyê netewî ne. Loma jî yani ev derfet heye ez axaftiran me de kesê ku temaşe dikin dikarin her careke din herin, bizivirin, malpera bibinirin. Ez wana hemî dibêjim. Ev tişta tişta ne qenciyeke ji Kurdan e, ne mîneteke ji Kurdan e. Ew bi rastî ez ji aliyê xwe de gelekê hêriş. Ez ji aliyê xwe de gelek ne bextewar im, ne şabûme ku ew wene çêdibe. Li gor nêrîna min, li gor xwendina min ya siyasete derve divê bû seme çar meh pêj meh bere bû divê bû yani di asta herî bilind de Mazlum Abdî e, di qada cîhanî de hebûye ne piştî ev qis malweranî û felaket da hîn bi dehan e, xort hene hesîr hatine girtin ew nehatine berdan hîn dibêjin termên gelek Kurda hana milor nizane li ku ne. Yanê bila Kurd tiştê ku îro çêdibe rast e. Tiştê ewqas êş û azar û du sê hefteyê borî xirab mirov şa dibe. Lê di rastiyê de mirov bifikre aliyê dewletên, pêvendiyên dewleta navnetewî de bifikre ew ne şabûnek e, ew ne mînetek e. Ew tiştekî pir biçik e. Kurd dibe mezin bifikrin. Yanî bê Sûriye, bê Kurd Sûriye nikare li pêş xwe binere. Bê Sûriye, Kurd hezkirina ji Kurda re heye, sempatiyê ji Kurda re heye, Trump jî neçar dike. Trump jî neçar dike ku siyaseta xwe bigwe li tiştekî din jî dixwazim bêjim ji bo Kanal Heşt. Li Amerîka meha yazdeh hilbijartin çêdibe. Hilbijartina parlemenê yani kongrese çêdibe û Trump Trump îhtimal heye Partiya Komarî piraniya xwe ji dest berde hinda bike. Partiya Demokrat dikare beşek civata noneran, beşa jêrîn yan jî civata senatoran yan jî herduka bi dest bixe Vê çaxa karî Trump hîn zehmettir dibe. Yanî Kurd opsiyona bijareyê Kurda hene. Kurda hene. Kurd divê zelal bin. Di xetekî netewî de pirtir aliyekî kurdewarî de. Gelek baş. Daxwazên xwe netewî derixin pêş. Çimku Amerîkî tevekê Kurd dibîne, Fransî vekê Kurd dibîne. Ne pekateyên din, ne biratiya gelan. Ne wisa. Wekî Kurd dibîne dibe tu rengê xwe kurdewar derixî pêş. Vê çaxê tu yê bibînî piştewanî ji te re mezintir dibe. Mezintir dibe çimku alem tevekî nûnera Kurda dibîne. Her kes Mazlum Abdî wek nonera Kurda dibîne. Îlhan Mehmet wek nonera Kurda dibîne. Başê kek Robin e, we qala wê yekê kir ku piştgîriya e, hin welatan hin kesayetiyan li cîhanê ji bo Kurdan heye êdî tê dîtin ev jî encama wê yekê ye. Lê aliyekî din jî dijminên Kurdan jî hene. Yanî li gorî nêrîna we bi taybetî li wê derê Tirkiye heye ku Tirkiye her tim li dijî Rojava bûye yanî bi cidî. Bandora Tirkiyê ew ê çawa be piştî wan pêşwaziya germ ku li Kurdan tê kirin? Tirkiye di projeyê Îngiltere ku me di destpêkê de got Ahmeda Şara Tirkiyeyê hemî veberhînan yanî li ser vê projeyê dike û heta niha jî baş diçû. Yanî balyoza Amerîka li Tirkiye Nûnere taybet ya Seroketî Amerîkayê li Sûriyê, dosya Sûriyê destê vî kesî de bi Tom Barak de bû. Tom Barak, Wall Street Journal mala Tom Barak xira kir. Maqaleyekî gotarekî pir mezin hefteyê çî Washington Post, Mike Mike Pompeo wezîrê der derve ya berê, Rick Santorum, ew ne navê mezin in li siyaseta Amerîkî de. Hemî rexne dikin. Kongres Lindsey Graham civata nûneran yanê Trump dibîne Trump dibîne ev siyaset ji xwe ji bere da gelek kes nerazî bû gelek kes şer avêti colanê dibînin nabînin wekî şer dibînin colanê ye dibêje heteşe ye çima Lindsey Graham amna di qanûn pêşnîya xwe dibêjin em navê heteşe carekin dexil lîsteya terorê ji ber ku di mêjiya gelek kesa Amerîkiya da ew hîn heteşe ne hîn El-Qaîde ne El-Qaîde kî ye êrişê yazdeh îlone ye. Yanî Amerîkî wiha dibînin. Lê ji ber ku Trump, Trump serok e, serokekî pir xurt e, dibêje tene gotina min, ji çardeh gula çardeh gulan e du hezar û pêncan vir ve siyaseteke wiha dimeşe ku di bin berjewendiya Tirkiyeyê de ye gelek di kontrola Tirkiyeyê de ye. Lê Kongres, medya Amerîkî, raya giştî Amerîkî xwe peşandanên heyî Dor li wan teng kir. Dema dor li wan teng dibe Tirkiye jî yani Tirkiye jî ne jî Trump xurtir e. Dema Trump zext dibîne. Dema Trump neçar dibîne telefona şer re bike. Êrişa bisekîne. Dema niha Marco Rubio tê Tom Barak turiye Marco Rubio heye balkêş e. Balkêş e. Çunku zanî gerek her cihada Marco Rubio hebû ya. Çunku Marco Rubio wezîrê derve ye. Bes Marco Rubio ne di surete de bû. Em dibînin Marco Rubio. Marco Rubio jî bi awayekî germ çunku Marco Rubio hezkirê Kurdan e. Ji mêj ve em dizanin ku hezkirê Kurdan e. Heta Marco Rubio çend meh pere gotibû dibe dewletên nû çêbin li Rojhilata Navîn. Yanî pir kes wek şirove kiribû behsa Kurdan dike. Yanî sempatiyek wiha ye û Kurd Amerîkî jî Kurdên Rojava girîng dibînin. Kurdên Rojava Başûr wek nêzîk dibin dibe her du perçe jî nêzîkî hev bin. Yanî Tirkiye her car ne ku hewce gotinên Tirkiya Tirka bi cê werin ne hewce ne li Rojhilata Navîn tu nikarî saeteke paştir texmîn bikî. Yanî dema Donald Trump neçar dimîne bêguman siyasetê Tirkiyeyê jî dihêje. Hesabên çawa dibêjin hesabên malê û hesabên sûkê hewdu nagirin. Yan Tirkiye jî dikare xwe rewşeke wiha de bibîne. Yan weke te jî got te baş baş çerçeve danî. Yanî Tirkiye naxwaze Kurdek ne li nav tu xwe be xwe ne li ser xete ne li bin xete xudan mafekê bin. Loma jî ji me ji we hewil dide ku Kurdên Rojava bi destketînan herî herî herî biçûk ya tê bîra te Esad Şabanî bi xwe hatiye danûstandin herî dawiya du alî li Şamê asteng kiriye gotiye nabe îro lihevkirin hebe. Yanî ew medya nahemî zane. Loma jî divek hişyar bin. Yanî rola Tirkiye neyênî ye, xirabker e. Lê Tirkiye bi xwe jî dema Tom Barak bin êrîşan de ye, tê rexnekirin Trump ew zext û givaştin di partiya xwe de dibîne, hilbijartin nêzîk dibe, neçar dimîne siyasetê xwe guhertin bike, Tirkiye zêde bijare bi tune ne. Yanî di vê hevla kongrê de jî dîsa dîsa dixwazim bizanim yanî Îsraîl jî rolekî pir mezin dilî zêde dibe Kurd vê yekê êdî bibînin çavê xwe çavê xwe negirin. Îsraîl rolekî pir mezin dilî zêde bi rewşa heyî de ev başbûna ku em dibînin Îsraîl xwedin rolekî pir pir mezin e. Yani kesek bila çaviya xwe negire di kongrese de ew hewlên ku em dibînin piranî bi girêdayî Îsraîlê ne. Ew jî fakturekê bila temaşeya wan ebe bizane keke êrîş. Belh, gelek baş e. Robîn Reşvan, pisporê peywendiyên navdewletî li Washingtonê bi me re bûn. Em gelek spas dikin. Mala te ava. Em kêfxweş in tevlî bultena me bûyî. Heval baş. Eyvallah.